Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki l. Jekk tistagħġeb faċilment, titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Mela jiddi grazzi waħda l-sponsors malajr għanna thank you lill-Olympus tal-microphones. Kellak kassa. Thank you lill-Olympus tal-microphones tal-Roadcaster Pro tal-headphones kolor sabiħ li qed tisimgħu minn għandna għandna lej to Z Electronics fej tawna l-air condition u il-beautiful laptop sotto zero tal-goodies li għandna l-lum għandna l-kafejiet is-solt. Grazzi lill-Online Intimates ukoll ehm, parti mill-sponsors tagħna wkoll DK's Factory Patrick Prince li eh, Quite New With Us ukoll u lil eh, Matt Raforis li
Għanna l-Mad Dash Photography sibuħ kull imkien. Issa mħaf, edin wedding season issa ġifiri u ftit wara jkun hemm divorce season. Ġifiri jekk għandkom zon ritratti, be it whatever type of fun times hemm dejjem il-Mad Dash Photography għek isibuħ kull imkien. Thank you very much, Matthew tal.
Xoftok eh, reġat kibritlek meta mort ir-Russja biex xebba li lajt. Dik oħra, dik oħra, dik oħra, oħra. Illum nitħaq. Zgurello. Illum nitħaq fuqa, u nitċajta fuqa, imma dak jena ma kienet sta ċajta, eh, ġifiri. Xamlu l ġo.
Dakka kont l-istess Martin Do. Il-Russja heavy, eh.
Heavy, u. Oh. Russja heavy, u.
Oh. Emmek, aħjar jaqbduk b'kilo kok milli minar passaport. Ostja. Eh. Għax kilo kok joħduhulek. Eh, Taf Mela kif? jekk ċwila l-awtoritajiet sawtu. Eh, Pulizija jien Mara, ta' ma- jien xabba sibtek- ħassruni. u- Jien- Jiksib dak għad xi- xi mara russa Le. ngħid my black horse. Eh, Pulizija, dak għandha għejt il-ġimgħa em, ġa City Stavropol. U l-sibt kelli ndoq Moskow u l-ħadd kelli ndoq Milan. Allura, u mill-ġimgħa u wasalna l-ħamis, kelli żewġ sisħabi miegħi. Wasalna l-ħamis, u taf kif għalla parti, taf kif. U rqat ftit li xejn mill-ġimgħa s-sibt, badna flajt kien hemm erba' sigħat flajt minn dis-city għal Moskow. U l-ajruplan kien minn daw, ġifieri li naraw fil-films tal-biża, taf kif? U ma stanix noqdu fuq l-ajruplan laqqas, u kif wasalna. Biskrunijiet u kutru eh, mbajsi u hekk. Kif wasalna, kif wasalna Moskow, ġi driver għalija, għalina, għalli, where do you want to go? Għetlu, where do you want to go? Għetlu, dil-lukanda norqot. Għetlu, għax ma nġiġ il-lejla. Għetlu, għalli ma tiġ tiekol, għetlu ma nġiġ nikol. Għetlu, dil-lukanda norqot. Yes.
Unsomma,
morna l-lukanda u kellin doq. Nofs il-lejl, Etlu kemm hawn bot mill-lukanda għall-klabb għal 20 minutes. Etlu mela fil daxu kwarti għalija nikol xi ħaġa mill-klabb għax hemmhekk kollha bir-restaurant suwek. Etlu nokol qabel indoq u nibda ndoq. U insomma, u ġialin, u jiena kont inħobb malik mal-plat, l-Russja, jien il-Russja asnoddom id-drabi li mort, jien daqqajt fi 28 different cities. Il-Russja. Jiena kien hemm żmien bejn 2006 sa 2010 kont immur darbtej fix-xahar. Ir-Russja.
Ir-Russja.
U kont immur u nsib il- il-groupies bil-bil-bil-bil.
Armani, armani, armani. Insomma.
Il-verità pulizija kan ikunu xeba ta' Kristu.
Isma di, isma di. Isma di.
Fl-immaginazzjoni tiegħu kartellu, li fil-verità eh. kalaċniku. Insomma, insomma, um, u et jien kont nħobb ir-resin salid. U sħabi ma ħadux resin salid, jien ħadd dakinhar ħadd eh, xi tiġiet u resin salid ma' U din l-imbirka ta' xi serid naħseb kienet kien fiha xi ħaġa kontaminata. Eh. U qed indoq. Dak dik ħaġa kontaminata Ikel ta' Russja. Ta' Russja. Għandhom eh, Insomma, u għet indo, u kell indo sal-erba, u da' ejtajje, ġifiri ma ħassi imma l-axħar jisu kwarta. Dejt inħosni dizi. U Et tostja xini jiġri, et forsi għadni għajjien. U ma xrobċ, la kienar. Xej, xej, għastant kem kellna jumejn heavy qabel. U din mux problema pat tal-cookies. Le, le, le. Insomma. U. Kif kien baqa l-axħar kwarta? U l-istess kelli immur minn kif nispiċċa nitlaq biex naqbad il-flight. Eżatt, eżatt. Lejn ħosti diżi u spiċċajt in-nies iċabċbu mbagħad ġi security għalli ismaw dal-grupp iridu jieħdu ritratt miegħek. U jien qed li hija tal-aħħom. Li niftakaru daru miegħi għamiltek jien flash u naqgħu l-art. Ma niftakar xejn. Ostja.
U sħabi qaluli, qaluli filli kont qed toll lil kulħadd malla, filli rawk ħiereġ hekk fuq idejn is-security. Minn ġa- minn- minn- minn- taf kif? Eżatt, eżatt.
Seklir xoxta.
Insomma, u kien food poisoning. Mu nirremetti u nirremetti. Għazzin għaġeb kont. Insomma, U sħabi bdew jgħidu li, jgħidulhom li l-promoters u jgħidulhom bil-fors rridu morru Milan, minaw għall-airport, bil-fors rridu morru Milan. U daw, eh, fimni, ovvjament, għalulu, dan mux jgħed fi stat li tiru. Eżat, ħazim malla. U għalulu, u sħabi għalulu, issa naraw, ħuduna l-airport, issa naranġaw. Jien ma kellix uh, lok fejn jiena niddeċidi, għax konti għat out of order. Eżatt, eżatt, eżatt.
Insomma, tlaqna fil-karozza ma remettejċ kif eżatt naslu qoddim l-airport, nifta il-bib, nerġa' remetti. U insomma, u daw, ovvjament sħabem bat realizzaw. Isma, dam no way ħajtla fuq aeroplan dam. Ah. Taf kif? Insomma,

u bdejt nirremetti. U għalkemm jaqbad niġaħat minna u xaħat minna u kienu żewġ pulizija tal-airport, daw ħasbuni qed ħara. Eżatt, eh, eh, eh.
Iswed?
Għax hemmhekk mhux razzisti ħafna. La la la.
Maj.
Dew kelmuni bir-Russu, dejna mill I'm sick, I'm sick, I need a doctor. Passport, passport, passport. Tom passport, my friends, my friends, u kif għettilom mandiġ passaport. Daqsek. Daqsek. L-airport stess, tag life. L-airport stess, ħaduni fil-assa tal-airport. Isma di. Isma di, isma din. Xamil ta' kultura xin seli.
Isma din. ħaduni ġal-assa. U bdew jitparlaw bizzop ta' russu u jiena Taw ta' biza russu tisimaw minn English, English, eh, my friends have my passport, I'm sick, I need a doctor, bdejt namillom. U kienu erba. U għalli bdew jagħmlu li oħroġ kollox biex ifittxuli. U hawn kelli kelli għal sit daw ta' soldiers eh, fil-pockets eh, eh, fil-cargo. Cargo. U

Illa illa għandi l-flus, mhux ħa noħroġhom u ħallejthom hemm. Rixt il-mobile kelli kelli żewġ mobile dakinhar dak iż-żmien. U wieħed kien jgħat għandhom imma li kien jaħdem għax ir-Russja dak iż-żmien kien għadhom ma kellhomx daw il-treaties mal-mobile companies kollha, eh, taf kif? Eh. U kelli ftit flus minn tagħhom, ristom, coins u hekk. U ġi wieħed minnhom u beda jagħmel l-istess search. Eh. U sab il-flus. Ħariġhom? Eh. Ek? Mazzek, eh, għax hemmhekk hemmhekk eżatt rubles Euros. Euros? Euros.
U insomma bdew jitkellmu bir-Russu. Aha, u

Jitfgħuni mal-art. U bdew ituni hawn, mhux f'wiċċi imma, fejn jidher, hawn, faqgħu li żewġ kustilji. Tal-biża. U waqt li qed isawtuni, qed nara fuq l-iskrin, kellhom l-iskrin. L-leli ħares lejk, eh?
Lil sħabi doqqu l-qampina. Illa! Għax sħabi tista' timmaġina fil-li dawk ta' fawni hemm u mbagħad ma sabuni xem. U daw bdiet ġennu, bdew saqsu lin-nies u kulħadd qallhom morru bla morru l-pulizija, pulizija. U daw vera ma ġew l-pulizija u jien vera konti għatem. Bdew idoqqu l-qanpiena biex jiftħulhom il-bib, u dawk bdejn nagħmilhom my friends, my friends, my passport, xalla żobbhom dawk il-flus. Mela, hom hija fil-mija. U ma fetħulhomx, sħabi ġennu, eh? Min jaf il-ħess, il-ħess. Wieħed minnhom, wieħed minnhom kien jgħat fi stat ta' suicidju, eh, ġviri. Ah, eh, mela, għax beda jwaqħal fih nifsu, għax u rrit bil-fors

U jiena kont sfinit, sfinit, u bdejt inħabbat, water, I need water. Wara xi nofsija tliet kwarti nħabbat, ġi wieħed u ġab li tazza trasparenti. Mimlija hekk u jintant kemm kelli għad, kont dehydrated. Niqbad Ah, ma kontaminat ekta. eh. Vodka straight. Vodka straight. Kont sammut. Vodka straight. Dilablu film fuq għala għala u lira. Vera, vera, vera. Għatma biħkejtom il-rajt. Kont sammut.
Pal The Count of Monte Cristo, eżatt. Aw, jaddu seba sijat. Em, jispiċċa x-xift tagħhom, jinbidel ix-xift, ġew pulizija ġodda. U ovvjament dawn għadhom ma dawk xeba qed iridu jitwi. Le, eh, le, għara, sibta kataqlu għara.
U fetaħ iċ-ċella, għalli. Għalli mill-virus sotlu, English, English, I need a doctor. Li u kien jitkellem Ingliż. Kien orrajt ħafna da.

il-flus tagħhom Le, taħ, daw, il-Russi, il-Russi, tejt ma kellix. Il-Euros, il-Euros le. U għetlu, għetlu, where is my money? Għalli, there is no money, go. U bil-kem, kem ma nejdlekx ix-xutjan il-barra, eh? Ġeri. Estja, ma għax kien jiġi fl-inkwit probabli kiku saru jafu li ħalleb. Ej, aħba ħaw heavy, man. Le, le, le, heavy, għaw.
Eh, aħna meta jiena tlajt jiena tlajt ir-Russja wkoll, mm. tlajt indoq il jiena kont indoq death metal, tlajt ir-Russja u aħna konna konna xarna twilek, ġifieri kulħadd libes l-iswed konna scary if you want to put it that way tipo. U dawn ma jkinux ħalluna noħorġu għax jgħajlulna li dana Jekk jarawk barra, jiġu, jwaqfuk, u taqla daqqa ta' sikkina u xebba jħolluk għax jarawk barrani. Għalli l-ar, il-pulizija. Il-pulizija.
Għax jiġu l-pulizija mela, mela. jgħidlek isma' ġbin jew morru d-depo issa għax jien għad naħseb li inti tret għal-Russja, jew kella tina 500 euro. Daqsek, ismani.
U that's it.
Il-pulizija għandhom il-go ahead mill-autoritajiet hmm. biex jibbrajbjaw. Mm. Taf kif? Ġifiri, minti lebda barrani muħajmur jirraporta pulizija xħadlu l-flus. Għax, muħata sal-imkien. Taf kif? Ġifiri, tkun għaddej, waqfu crowd block. Eżat, eżat, għala, zobba. Jodlok il-passaport, jarak barrani. Ah, ah, ah, you come with me. Come with me. Inti tiġġennen, Jgħidlek, how much money you have? Joħdom lak. Eh, kollegament. Konna qabbel ta' narrestaw Maltin u koll, ma' mara xinu. Imma peress normalment il-Malti kollu xibbiċa ta' pitbull ta' avukat, il-gazzetti jaqtaw il-bajt. Ħanajdilkom din, mela jkun hemm Malti narrestaw ta' u ntih sliding tackle u flying kick ġo gerżum tu bellezza. Bellezza qed ngħidilkom, eh? bellezza. U ma smajna xejn għax kellu l-ġannella. U mbagħad inkun miexi u bi żball nilfes raġel b'kumbinazzjoni kien klandestin, ġabuni kien fuq kull bulettin tal-aħbarijiet. Hm. Dak imbagħtuli hampers il-patrijotti Maltin. U ara kemm jgħidu kontrihom l-patrijotti Maltin. Kollu gideb. Kollu. Dawk in-nies jagħmlu ħafna u ħafna ġid. Ħafna. Mort jiġini xejn f'moħħi bħalissa, imma jien moħħ m'għandix bżonnu. Mara, vera nissew għara, mara. Vera nis mill-aħjar jistidnuni għal barbecues, ġili jtuni xie envelop minn taħt biex nħallilhom żewġ Filippini tal-massaġġ għaddejjin, vera nissew. Għara l-oħrajn kemm huma demel, kieku stidnuni darba Darba li darba l-Open Centre għall-Plattaġin f'Għoxx kemm għandhom, eh? U mbagħad iridna nintegraw is-Sajdlijin b'din l-attitudni kif qatt nistgħu nintegraw f'Għoxx kemm għandhom. U anke di tad-dingir irid jaqtgħu, eh? Alla ġejjin u sejrin bid-dingir, x'ħasbuna? Dan irid jibżgħuna għalina, eh? Aħna rġiel tal-familja, kull darba li noħorġu għalihom hemm f'nofs ta' baħar, nirriskjaw ċmajra. Jgħidli jkun anka speċjali termos tal-kafe. Ah, mela. Esma, anka dak li għankon fuq il-programm ta' dak l-imqareb Armani, darba qbattu fuq dingi, mela. Hemm x'qed tagħmel? Qalli tlajt sa Kemuna. Rajthom. Anka Kemuna waslu. Għadu mhux qed jisma'. Illum il-ġurnata l-imma tal-immigration stedinna x-xogħol, eh? Qabel kont tgħid taqbad l-ewwel għarb li jiġi quddiemek u titfgħu fuq il-medavja lura pajjiżu. Illum il-ġurnata l-immigranti kull kulur istieħ. Sa vjola ssibhom. Mhux ovvja ssibhom vjola wara triple uppercut minn għandi, roundhouse u daqtej taser. Wow. It-taser intuh biex inġibuh lura mill-mewta, mhux għax vera jkollna bżonnu. Imma nammetti, fl-aħħar Mingħajr ma trid, tispiċċa tħobbhom. Ngħid għalija jien, sal-aħħar nibqa' magħhom immur lura l-airport magħhom, bid-dmugħ f'għajnejja, ngħajjat kemm niflaħ, Go back to your country!

Bħal nies oħra Maltin jiena qatt ma xtrajt follower, naħliflek kollox viral, kollox fidejja, eh? Kollox bl-inġenwità tiegħi. U Mela. dal-programm jiena ħriġt bih, ġej billi jagħmel jagħmel, għalhekk jiena rid nejjek bih. Għax jiena nieħu rridni hawn fidejja, dana fte- aħna ftemna l-edit tiegħi spuna hawnhekk. Steve Jobs.
Steve Jobs u vin tal-Apple.

Sawa. Imma wej, So Armani. digital DJ is different. Li at times. taqra l-crowd illum, men saret. Le, le, ħanin. Li taqra l-crowd. Isimawni, isimawni.
Kif għettilkom ftit ilu, kulħadd tirida ta' DJ. Yes.
Jir għandi skola, nallem. Kif kemm iċemplu li. Għaxit għandi t-tifel irrit jidoqad. Em, U daw jim- jimmaġinaw illi issir DJ taqra ktib. isek qed di tkun ġa fik. Di titwieled bija din. I still think li titgħallem. Ismani, ħanejdlek jien nista' naqbad it-sija. Għandha 70 sena. Nġiba l-istudio u nagħmilha repetition ta' queuing wara ġimgħa sejrek kuljum. Għadda ħalaf maħħa. Fading kif tagħmel transition. Imma il-kreattività titwielet bija. Iwa, li nagħmel jien ma tagħmlux inti, li tagħmel int ma nagħmlux jien. Mhux hekk, għax il-butuna tal-play qed tafsu għad Għalek, għalek, għalek.
Oh. Inti, inti għalunna li inti OCD. Hmm. Xidejek, ġo.
Apparti Facebook post.
Mela, fuq l-OCD,

Tal-left, fuq ir-right tara fuq il-left. Il-le, xidwe. Ma nidħolx fil-kamra, men. Jekk jisakem jekk. Uwajja! Jekk ma jkunx ħdejja u nista' nirranġaħ jiena, ma nifilħux, u. Ma nifilħux, għandi di l-OC. Inkun irrid kollox eżatt. Jekk tkun ma mara jkollha sidir akbar mill-ieħor.
Ila ma tiġri li mizzawet ħamna. Yes, yes, yes, yes, yes. Insejt. Mux fair enough. Insejt. Għax, probably. Imma, il-nismani. Ħanejdlek. Għajnu għada.
L-ismani.
Għares, li nistanejt fuq il- fuq il- fuq Jina dem kont vera pikija fuq il-nisa. Jina għandil marati għaj

Kollox nadif, kollox preċis, hekk jiġifieri. Per eżempju, jiena ma noħroġx mid-dar jekk is-sodda ma tkunx magħmula. Saw, Ma tistax. Għaw minn u għem, mux daqsek kosi di gravi. Le, le, le, le, le, imma, per eżempju, U ta' zraben. eh.
kif nikol Eħe. inqum em, eh, naqbad il-platt u naħslu. Ma l-ewwel bil-fors. Ma l-ewwel, insi jekk insajjar jiena, jekk insajjar jiena, jekk ċina tkun ġiġa lesta qabel ma nieklu.
Jena nifmu ta' xina wara l-sajjar l-mara, wara mpoġġu nduq li kellu mbagħad naqbad il-platt u nifqaw mal-ħajt. Reġgħu x'insob sajjar! Skull darba s-sir. Għataf s-sajja, bro. Ma taf fissajjar. Le, tijaj ta' fissajjar imma kifet nejdu. ċikultant li namillom ħajjitom tipo msieken, il-mara u t-tifel. Ah, għax, kifet nejdilkom, tant kemm għandi fissazzjonijiet ċikultant bla sens. Eh, kolla bla sens.
ħafna bla sens.
Inti, inti di, ah, din, isma, kemmi bla sens. U eh. naf li bla sens, imma nibqa namela għax. Eh, It's there. Immur nixi kebab. Aha. Jien m'għandek sans li nordna fuq il-lep. Boltu, eh. M'għandek irrid naraħ jagħmlu. U rrid u ngħidlu l-ingredients eh. ta' is-salad, eh. ir-rep. Ir-Russian salad. Kif irid jitfaħħom? Fi xħin irid U ismani, Ara. Kem noffendiku. Ja, u isma, nibda naromet joqomsu. Jamlu li, jamlu li ek, kara, jamlu li, sit down, sit down, we will get, no, no, I have that to see you. Mela, first, put ħarisa, u jamil li, per esempio, jaqbata, kuċċarina, paħ, No, no, spread, spread it well. Spread it well. Evenly.
E, e, eżatt, around and don't leave chunks. Isma di, kumbat, onions, um, tomato salad and put some chips inside, please. But in disorder, onions, tomato salad ah, and chips inside. Umbat jitfa il-chicken, umbat il-sos, il-yogurt. Kif jalaqa, jiena kif nigdem, Nara l-kuluri, men, nibda nara, u hekk għandi l-basal, hawnhekk għandi. Hekk, men.
Xi toqgħod iddawru ċertu mod biex ikun. Biex jekk jiena nkun kolli aptit nikdem gidma tal-basal, nkun nista' nikdem din in-naħa. U jekk La la la la la. Għaw ġovin jiena naqbel miegħek. Isma' forza ġovin. Isma'ni.
Isma'ni. Għandkom raġun bdejna din il-topic billi jettilkom għamilt statement, xi kultant laqqas jien stess ma nifla li l-nifsi ġietkom raġun. Imma I can't help it. Għax. Ehm, it's in you, it's irritak, it's Perfezzjonist, wis. Jena l-mara għedana ekka, jena niġi d-dar, tipo, u

Fucking hell, Imma fuq, it's, it's, it's, not, it's not on everything, it's on, eh, it's on special. Intkom għandkom selective OCD. The fucking ma nistax nifima, jena, jena, jena nħobb nħalli izraben, ma nitwal mill-bib, neħi izraben ma l-lowel nħalli jomaw. Mm. Tijaj problema. Taħħa all right! Għad ma stajt nifim għadi. Imma tijaj il-ħesil. Imma ħabba ħabba l-OCD, għax xu xu xu id-din barra, bat nisqal ftit u deda. Isma, il-barbier. Għandi il-barbier miskin minn għan sallimlum, Chris, eh. joħu paċenzja bija. Eh. Tipo,

ma nafx jafux. Hmm. Imma eh, jaraw programmi, u ma jafux. Eh, minn hemm wara. Per eżempju, inti għam, apparti dal ħan semmu s li għettamer, qabel kellek wieħed fakkar nixkien. The Big DJing. The Big Step.
Kellu, kellu program The Big Step li kien eh, upcoming DJs, insomma. Isu got talent imma ta' DJs. Hmm. Ah, cool. U ehm, kelli, u qablu kelli cash right ta' Moġon Bandi. Iju, iju, iju, għadek ġejt fuq, inti, ju.
Iju. Mela. Iwa, u ġ- dak biex ma rridx l-ebda disrespett lej bandi ta' ma dak ġi offrut li l-ewwel. Biex nippreżenta. Em, eh, u- U x'ismu, u- u ħafna ma jafux li JA Media hija ta' Joseph Armani, that's why it's JA Media. J.A. Għax jipproduċi. U bħalissa għaddej eh, The Malta Tattoo Challenge, le? Ah, Għadu kif spiċċa, em, eh, kanna l-fajla l-milux, em, hija, dik hija meta waqaf tindoq, u waħda mir-raġunijiet illi I, I ended my professional DJ career at peace għax kelli baby ieħor et jitwielet. Inti għaw bħali you have to have something ek artistic going on bil-forsek. Alla volja,
tipo provaw ta' jamlu l-bsaten ferro. Dik, that's when you're good, that happens. Għax il-bicċa ta' xogħol, bdew jgħidu, ah, ti prova jkun Martina.
Prova jkun Martina. Eh, eh, eh, producer, producer.
Oh, Martina, allura, għadda mela jbissa. Oh. Le, le, le, le, ma dak li wasal li għal-bidnejja jena. Jow inkella ħajsir Anton attart. Taf kif? Imma dawn. Haters Malta. Imma dawn, imma dawn ma jafux illi jena fit-2011 tlaqt minn Malta mort għamilt sena u nofs naħdem fuq il-films, dort kull dipartiment ta' ta' film set sawa biex jiena nitgħallem għax minn dejjem kelli fsib kif nispiċċandu this is what I want to do. Proset. Sawa? Allura nabjomlu l il-psatem ferrot in-nies u per eżempju, oh. per eżempju, meta meta ħriġna meta kellna l-ewwel programm, ta' ta' to challenge ta' din ta' season, mhm. kellna viewers tipo għall ewwel program fuq il-one u tal-ġeneru kienet udjenza rekord. Sawa, għax da meta meta pjanajtu jiena, għax dik ħaġoħra illi dan nies minn prova jagħmel b'setem fir-roti

Il-biċċa ta' xogħli għal daw in-nies ngħidilhom I'm here to stay. Yeah.
Xalli.
Alright, ġifiri, nirringrazzja l-Alla, morna tajjeb ħafna, il-respons kien tal-ġen, il-production, il-team li għandi tal-ġen u koll, ġifiri,

U issa għandina nerġaw lura bil-Big Steps gur u għanna program.
Daħalna bicċa ġos. Għanna program toqodu fieħ. Daħalna.
Imma ma nistax.
Molto bis challenge.
Ma nistax, ma nistax nejd. Molto bis challenge.
Ma nistax nejdilkom ek. Le, le, għaw, le, le, għaw, għax, għax, għax, irrit nżom l-element of surprise, manna program.

Joseph. Kif rajna l-lum, inti bniedem ta' ħafna talent. Xi films qegħdin tiktar apparti Captain Phillips.
Dak biss ta' ċans. 12 years a slave.
Roots.
Zoba xaristu! Le, le. Tajba, eh, kompli. Tajba. Tajba, eh. mela, bħala mużiċist, jgħidu li biex issir espert fi strument għandek bżonn madwar xi 10,000 sija tipprattika. Hmm. Inti kemm dom biex titgħallem ta' fast play?
10,000 sija ma domx, imma nista' nassigurak li meta kelli Tlettax-il sena, in 1993, mort nitgħallem. Tista' tieqaf.
L-unika diska li ħriġt inti u għamlet suċċess kienet jisimha Hu Pjaċir. L-unik.
Ħa nżommuha l-unik. Ma jidhirlekx li kont tagħti aktar pjaċir il-Maltin Kieku ħallejt il-ġovin idoq minn flokok.
Jishtiq kellu kumpjessi. Kem jishtiq? Joseph.
Mm. Mets problem. Mets.
Kieku għandek 60 litru diesel. Mhm. Magna 1 to 5 outboard u din 20 piz.
Inkontenu rok.
Kemm iddu biex tasal
Kiku niqaf zgur għax biex tajab fil-mezz. Kiku niqaf zgur.

Aħna ver, jiena jiena l darba l tqajt miegħek u vera persuna down to earth, thank you very much tal-li ġej, ġifieri. Thank you tal-istedina.
Very pleasure, good pleasure, pleasure getting to know you, bissejja ta' kollha ġifieri, 100%. Mela, eh, Nirringrazzjaw l-sponsors, eh, għabel l-morru. Oh, yes, agreed, agreed.
Għanna il-sotto zero li dejjem jiprovninna il-goodies maħat xej, brother, eġvi, eh, għanna. Vera, għanna ħafna. Sani għoddar, sani għoddar. Tiħu. Xint fucking Malti, ostja. Għatfall. Eh, Nirringrazzjaw ukoll il-Olympus eh, Music li eh, joksibinna il-sound u dal kollu li qed taraw biex naslu f'widnejkom

tal-lizza ta' taħt sexy li jiprovdulna u għanna u kolla u għek. Imma tisma, ċiri u rajtu għom dawn ma. Xiex? Il-lizza ta' taħt.
Le, le, xkolla għax inti mit. Jena bil kokon hop. A to Z tal-electronics li tuna għanna l-laptop għanna l-air condition u fl-axar mill-axar il-mat

Il-ġoj. Il-ġoj, il-ġoj, il-ġoj. Imma le, tajba, tajba, vera proset. Eh, eh, Joe, thank you very much tal-li ġejt. Tittati xie plugs, xie tip ta' socials, it-tifel, anything, yes, bro. Production company għam xaħat jena għandi ideja ta' xie program, issa nkelmek. Kellimni, kellimni.
100%.
Jena l-kull marret namel u għan ringrazzjakom tal-istudentuni. Qed taraw intom kollha li jatturi kif ħajaqlaw lek il-ħara. U tattent minnom dawk it-tnejn. That's a good sport, Joseph, man. That was fun, no, you had fun. man. Rajta kif għadna ħaj.
Aħna namlu għaxar, aħna ma nil-maħna ma ridux naqlaw il-ħara nis, ma ta' mis sens jina nġib xaħat taw u nġibu fucking ħażin. Mhux hekk, le, le, mhux hekk. oh, Aħna eh, nġibu nies biex na nisimgħu l-istejjer, ngħidu ċajt flimkien, nitqu flimkien, ovvjament titnejjek bina, xoħx nejn aħna nitnejku biko ħabba Eżistu. affarijiet oħra. Ma tlix hekk aħna inti.
Proset ke għandek fucking you had- it seems like you had a great life, great experiences. Amazing. Inexxielek ħafna f'dak li dejjem xtaqtu fucking nżalek il-kappell. Solid. Very, very, very good.
Thanks, Joseph, Thank you man. Cheers.
tal-istedina. Dak, għamil, għamil, Nixxu ngħidu thank you ħafna wkoll il-Jan tal-Mi Media. Il-Mi Media li qed jħostjawna brand new studio li għandna eh, bellezza għajvin zanzantu inti ġuż. Eżatt, eh, oġbok.
Ismani, dik hija sabiħa li għandi jien I'm always the first. Oh, I'm always the first. Yeah!

Thank you ħafna lil Gozo Creation Signs and Graphics issibuhom fuq Facebook fuq kull imkien mal-ewwel turnaround ta' ġimgħa Abbat u ġi, faċċjana u miskin biex jgħina ġifir għal enerġiet ma kien. Isma, marra d-dawlux nadu rridu t-terna u t-ġeba, xum bat nisi.
Ma fi sens, stinka ħadem u tan il-pariri, so very, very good, thank you very much, napprezzaw ħafna minn qalbna, thank you very much il-Gozo Creation Signs and Graphics. Dak kollox. Imma ħajja sta ċudbijiet.
Guys, once again, tiftakru eh, followjana fuq socials, kullimkien, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, we're, we're everywhere abbonaw għal Patreon fejn hekk ikolkom naqa' content speċjali kollox li għedna fil-programm ta' Armani li sta jitfana l-ħabs. Hemm ċans hemm ċans li jkun jgħid fuq Patreon da. Ċans enormi u hemm ħafna content ieħor. But anyways guys,